chiri so basic mukunamata kana kuti grade one yekunamata kana kuti cresh yacho kana kuti the foundation eh, nokuti kukosha kwakaita foundation ndekwekuti imba ukazoona yakuita macracks mukatanga kudhira nemacracks ari pamba nemakutowesta mama resources kana foundation iri wrong at a certain point of time imba inodevelopa macracks so to avoid macracks anozouya later it's better to deal correctly with the foundation zvakanaka kuisa hwaro hwakanaka pakutanga kuitira chivakwa chinozosumudzwa kubva pafoundation kana chane fort Tinogona kuziva kuti fault iri pabuilding kwete pafoundation but kune imwe fault inoapia pabuilding iri result yefoundation. Foundation yakafanana nemunhu ari kuda munhu wekuroora zvikonzero zvaari kudira munhu zvikasava solid kumaintaina marriage at a certain point of time vanogona kuseparata ease Why? Nokuti mumwe akati ayo ndiri kuroora kuti ndive nevana haana kuroora nekuti ane rudo nemunhu waari kuroora akaroorera mabenefits or mafruits emarriage saka uchazviona kuti sometimes unogona kuroora wekuti vana vacho hamuzovawana saka zviri pachena kuti hamungarambe muri mese nokuti foundation kana chikonzero chewanano harisi rudo asi kuti mabenefits angangobuda murudo rwacho zvikafanana zvakare nemusikana apfimbwa nemurume kana kuti mukomana waanoziva kuti anoita basa rakati omudira basa iroro zvoreva kuti nemamisirwo ari kuiti vanhu basa mazuva anaya pakatomiswa nerudo futi ipapafa nokuti mumwe akangodirwa kubasa kwaanoenda kwete zvaari ah, ukatatesaondo ah, vatombopindirana but vari kungogarisana nokuti He is a qualified engineer, is an electrician, is a doctor. So ikasvika nguva yekuti basa iri hapasisina, harisi basa chete rinenge raaffectwa, even marriage yavo inoaffectwa nokuti chakakonzera kuti vadanane inyaya yekuti munhu akatarisa kuti munhu unoita nezvei kwete kuti ane rudo neni here asi kuti anoita nezvei so foundation iyo iri very simple kuti tiunderstande kuti sei vamwe vanhu vachiseparata Separation inogona kuuya nekuda kwe root kana kuti foundation yekuti sei vakambogara vese at the first time. Rudo rukasava foundation pamarriage yevaviri pakava nezvimwe zvinhu zvinhu izvozvo zvikashaika automatically they separate. Kana mukaedza kuti adai amai manzwisisa amai vakada munhu inokuti ndi doctor saka doctor havacharapa saka zvaaida mumunhu hazvisisimo so they can easily separate so foundation chinhu chinokosha kubva kuzvivakwa kusvika mukuvakwa kwelife yemunhu saka muchizonzwa vanhu vakadenhana vakatanga kutukana mumwe anobvunza mumwe wake kuti wakaenda kuchikoro here havasi kuti tiburitsa mapepa ekuchikoro vari kuti hunhu hwahwakuita hunongotaridza udofo kana kushaya chikoro chacho ipapa apa vanenge vakutuka foundation kwete munhu adenha munhu vanongoti tsano itai semunhu akaenda kuchikoro hapasi kudiwa mapepa ekuchikoro pari kudiwa karekta inoshowa kuti kwakambopfuurawo nako so foundation inogona kungoonekwa nemacracks ari pamudhuri so mureal life zvimwe zviri kuitika mumwe munhu mune mumwe munhu nhasi inyaya yekuti pamwe kurairwa haana kana kuti kurairwa akarairwa but haanzwe saka zvaakuita nhasi kana mukatira kuzvigadzirisa kuti tsano dzikamai haana kurerwa muenvironment ine respect nevamwe vanhu saka ipapo anogona kuita sekunge anzwisisa but as long foundation yake eh, akangokura asingadzidze kuremekedza vamwe vanhu zvinongoramba zvichidzoka maari nokuti the root cause inonge yadhilwa nayo. Neimwe nguva Jesu unopa mienzaniso kubhuku raMateu oti vanzwi veshoko rangu uye vanoriita vakafanana nemuvaki wakavaka imba yake padombo uye vanzwi veshoko rangu vasingariite vakafanana zvakare nemuvaki unovaka imba yake pajecha Chinhu chiri common pavanhu ava vese vanovaka but zvanzi pakazo raise a storm a great wind a flood against dzimba dzese dziri two yakasara yakamira imba yanga yakavakirwa padombo izvo ngokuzivisawo kuti ne neyakavakirwa padombo inogona kufesa machallenges akafanana nemba yakavakirwa pajecha so kufesa maproblems mulife zvinhu zviri common whether educated or not whether strong or weak challenges are there but secret ndeyekuti foundation yako pari kuuya challenge ndo strength ndoma unowana result yekuti unoramba wakamira here kana kuwira pasi Imwe foundation yatiinayo iri kushungurudza zvikuru mazuva atiri aya, foundation yekuti sei wakauya kuchechi, sei uchipinda kuchechi kwaunopinda, uchaona kuti vamwe vakaendawo kunonhongwa tsono kana kuti kunoporofitwa. Kuporofita chiri chipo chamweya mutsvene mukereke, but Bible rinoti the gift of prophecy edifies the church, it edifies inosimbisa kereke ari kunzi kereke munhu zvoreva kuti kana munhu achinzi ari kusimbiswa zvoreva kuti anga akasimba but ari kuita week saka he needs process kuti impe kumira but already anga akamira pane chiri kumuwikena zvoreva kuti haugoni kuattractwa neprofesi wototi ame believer no uri somebody ari kuita look for something but vanouya kuna kristu vanofanirwa kuuya nefoundation kana kuti nekuziva kuti ndiye akaenda pamuchinjikwa nekuda kweupenyu hwangu munhu akauya nekuda kwechikonzero chebasa rakabatwa pamuchinjikwa akasiyana nemunhu ari kuya nezvikonzero zvokuti kuchechi kuri kuitwei Zvichaitwa zvichawanda uye zviri kuwanda zvekuti kune vachaparidza vari mumuti kana kuti vachiflowa mumhepo. Kana wakainga iyoyo vakazomhara pasi newewo kutongodzoka kumba nokuti yawaida haichatambwa. Eh, pane nguva yekuti Mwari unotendera zvimwe zvinhu zviitike for a certain season and a, and a purpose. Mukatarisa murume anonzi Mozisi akapa sanura Red Sea, VaMozisi ndokufa. Kana pane akada kunamata kwekuti kunopa sanura Red Sea aigona kubackslider nokuti the next leader ainzi Joshua haana kupatsanura Jordan River, akatoparidza rekuti vanhu ngavatange vatsika ripatsanurike. So uri kuona kuti vese vari under vanhu vaMwari but grace dzine mumwe nemumwe dzichisiyana. So kana wakainga ine mumwe ikanzi naMwari haichatambika kwakutambwa imwe, unogona kudzoka hako kunyika nokuti foundation chakakuunza kukereke dzimwe nguva wakauya nekuda kwekuti kune zvaiitika ikoko. But I want to assure you this, kana Bhaibheri richiti kutaura nendimi kana kuporofita zvichapfuura asi shoko ramwari rinogara nekusingaperi pane dhenja ndepekuuya une tageti yezvinonzi zvichapfuura nokuti musi wazvinopfuura newo kutenda kwako kuchapfuura nokuti kuri attached kuzvinhu izvozvo so foundation chinhu chekuti kana building yapedza kuvakwa hachioneke asi chinozikanwa kunzi chiripo foundation Chinhu chekuti kana building yapedza kuvakwa hachinyanyotaurwa nezvacho but ukabvunza vanhu vanovaka vanokuudza kuti mari zhinji inoiswa pasi than kubuilding yaunoona kumusoro kune waya kune simbi dzinotengwa kune zvinocherwa zvopfekerwa pasi apa for the sake yechichauya pamusoro zvekuti ukasada hako ukati handidi kuwesta mari nenhau yefoundation uchatozo westa mari mudhuri wacho wawira pasi wakungofamba uchiroja so it's better to pay the price pastarting point than kuzorarama life yekuti unenge wakungoti apa wapinda apa wabuda apa wap... nokuti izvezvi as am preaching people are so nomadic panhau dzekunamata in terms yekuti unopinda kupi akangonzwa kuti kuna asimuka anodarika anozvikuitika kwavo Next Sunday I tell you anouya akazonzwa kuti uyo anenge adzikira zvaakuitika kuseru ano people are so nomadic vari kufamba chavari kufambira hasisiri shokwai vari kungofambira kuti kune latest ndekupi muna mwari kana muchitsvaga latest haisi kuzopera unotopera ndiwe tsoka nekufamba mwari haapererwe unoreiza uh, there was a time yandaiudza vanhu eh, tichingodiscussa at a certain point of time kuti the movement irimo mukunamata kana uri munhu ari so nomadic uchanzwa nekufamba nokuti after this zvese zviri kuitika izvi mwari acharaiza mumwe munhu ari greater than varipo izvezvi kana uchifungidzira kuti vatiinawo ndo vekupedzisira inyaya yekuti hauzive mwari u move from glory to glory ichasvika nguva yekuti muchatoti ah taiti nhinga anoprofita aporofita atsano vari kurova Iva mufuti kozo raise one nokuti mwari wacho hapererwe. There was a man anonzi Moses akaburitsa vanhu paakafa rwendo harina kupera mwari akati au raise another man called Joshua. So uh, uh, kufamba kwemunhu achitsvaka zviri kuitika muchechi hakusi kuzopera nokuti kuchaitika zvakawanda but munhu ari kufamba achiuya kukereke Nekuda kwebasa rakabatwa pamuchinjikwa, munhu anenge ane strength mukunamata kwake akarovedzerwa patrue foundation rega ndimbobata foundation dzakataurwa najesus zati mumwe akavakira padombo mumwe pajecha pane problem ndepekuti jecha tumatombo mumwe akavakira padombo mumwe akavakira pajecha jecha ndofunga unoriziva tumatombo tudiki zvoreva kuti akabva pasolid rock akaenda padombo rakanyanyopatsanurwa tukava tumatombo zvoreva kuti zvinhu zvacho zviri kuita kuti vanhu vabve padombo tumatombo arega ndiverenge shoko ndiregere kutaura mark chapter 11 as they approached jerusalem

iprofesi yakaitwa zvanzi endai kuguta riri pamberi to a certain village musha muchanoona dhongi rakasungirirwa ikoko this is pure prophecy musha uri kumberi waasati asvika ndo waari kutaura pamusoro pedhongi riri ikoko saka uchiona nhau dzeprofesi sometimes kana usingazvinzwisise zvakanaka kunyarara nokuti tine vanhu vari kuita problem yekuti manje muprofita wacho ah, ari kungoprofita nhamba dzechitupa zita remunhu apa panotomboprofitwa munhu dhongi kwete nevamwe profeti najesu ndiye ari kuti kumberi uku kune dhongi dai wakararama nguva iyoyo waitomuramba kuti ande zvemadhongi dhongi toda shoko ari kuparidzi profita madhongi so jesu unoti pamusha uri pamberi apa Pane dhongi rakasungirirwa, endai munoritora. Chikonzero, ndoda kuenda naro Jerusaremu. So hanzi akatuma vadzidzi vake vaviri, endai munotora dhongi rakasungirirwa, ndoda kupinda naro Jerusaremu. Ari kuda kuenda Jerusaremu, harisi dhongi, ndiJesu. But Jesu wafungawo kuenda nedhongi, so zvoreva kuti Kune zvimwe zvataa tisingakodzere but nekuda kwemurume anonzi Jesu ndiye akafunga kuti tive part and parcel yepurani yaMwari yekupinda muumambo hwaMwari. Jesu ndiye akaporofita pamusoro pedhongi rakasungwa zvichireva kuti madhongi anga asina kusungwa anga ariko but akaporofita pamusoro pedhongi rakasungwa zvorati there are times ekuti mamwe madhongi haasi kutaurwa nezvawo ofungidzira kuti haadiwe gamba riri kutaurwa nezvaro riri kutodelivhwa musituation yetambo so anotendai munotora dhongi rakasungirwa pamberi apa ndoda kupinda naro mujerusalemu Ini ndainetseka dzimwe nguva kuti kana uh, kana dhongi riri pamusha uri pamberi apo Jesu ari kumashure achida kuenda kuJerusarema lese pane pulpit apa ndopa Jerusalem obva ati pane musha uri pamberi apa endai munotora dhongi muuye naro nokuti ndoda kuenda naro zvaifanirwa kungoita izi kungopfura vachiritora haufundewo saizvozvo kana jesu achida kuenda kujerusarema uko oporofita dhongi riri pamberi pake kuti endai munoritora muuye naro nokuti ndoda kuenda naro vadzidzi vaigona kuti kudhara hatidi kushandiswa ngatipfurei tichiritora zvine chikonzero sei jesu ada kuti dhongi rimbodzoka Dhongi riri pamberi paJesu. Jesu hapfuure achiritora. Anototuma vanhu kuti endai munoritora riuye kuno. Ndozopfuura naro inini. Chikonzero chaari kudira dhongi kuti rimbodzoka ndochaita kuti ndishumire mhari dzedzokera inyi muno mwana. Jesu waigona kupfuura achitora dhongi oenda Jerusalem. But wakatomira Akati vanhu ngavaende kunoritora riuye kwandiri ndiende naro. Zvoreva kuti kune distance ichafambwa nedhongi rakafuratira kuri kuda kuendwa nezviri kuda kuitika nezvarinofanirwa kuachiva. Dhongi iri rakavaridzirwa machira rikafambawo pamachira. Zvinoda kuitika kudhongi zvakanaka kwazvo, but Jesu haatanga aenda nedhongi kunotsika machira. rinombofamba distance yekuti hakuna anopururudza kwariri but rakananga kuna jesu achakoyo achakonzera kupururudzwa pariri ipapapa ndo pandiri kuparidza nhau yefoundation apo kuti jesu haasi kuda kupfuura achitora dhongi vachienda ari kuda kuti dhongi rimbodzoka dhongi rotombofuratira kuri kuda kuendwa kuchawaridzwa machira kwarichapembedzwa, Jesu ari kuti ngarimbofuratira rimbotsvaga inini risati ratsvaka kurumbidzwa. So dhongi rinotorwa dai raitaurwa naro raigona kuruudza kuti ah, ishe vada kuenda newe kujerusaremu dai rakataurwa naro raigona kuita nharo kuti saka muri kundirasisa kujerusaremu andekuku saka imi maoda ndidzokowo kusei saka jesu nokubva apaisira chino kana masvika pane dhongi Motamu morisunungura parakasungwa modzoka naro but ndokubva apika imwe nyaya kuti pamuchasunungura dhongi kune achabvunza kuti muri kuzviitirei zvoreva kuti kune vaingoda kuriona rakangosungwawo zvekuti rikaona rapa nevanhu vaakurisunungura vanotosumukawo sekunge vanorida vati vachida kuti rirambe rakadaro zvanzi pane vanhu vachabvunza kuti dhongi riri kusunungurirwei vapindurei muchiti ishe vanorida so vanhu vakaenda vane instruction yekudhila nedhongi uye kuadresa vasingade kusunungurwa kwedhongi so dhongi ranga rakasungirirwa vadzidzi ndokubva vauya ndokutanga kurisunungura vari muprocess yekusunungura ndopakasimuka vanhu vakati zviri kumboitirwei Vanhu ava vanoda kuriona rakasungwa, havadi kuriona richisunungurwa. Saka Jesu unotoziva kuti kune mweya yekuti kana life yako yakuda kuchinja, mweya yacho hainyarare. Kana wakuda kusunungurwa mubondeji yauri, kune mweya inosimuka. Ah, zvanzi vamwe vanhu ndovakabvunza kuti ko riri kusunungurirwei? There are times yekuti Shoko raMwari rinokusunungura rikapinda mulife mako waakuda kurirarama. Kune vanhu vanonyeperwa kunge vanokuda, vanokubvunza kuti waasiriyasi rini zvechechi. Iwewe unofungidzira kuti vanhu nokuti vanhu mweya yetsvina ina miromo inoshandisa miromo yevanhu. Mweya yetsvina kana yakuda kutaura newe, hapana paunonzwa mhepo ichitaura. inopfeka munhu yodhila nemunhu zvekuti ukasanzvera ungangofungidzira kuti kufarirwa sedhongi kuti hadi kunoona ndichienda kwese kwese ndichishandiswa nokuti chiprofita chajesu chati dhongi iro rasati ramboshandiswa nemunhu hapana akambogara pariri saka kana rakutorwa kunzi riende kubasa pane vanhu vasingade kuti riende kubasa vanongoda kuti rirambe rakasungirirwa risiri pa zvoreva kuti mukasarisunungura mukangosvika pariri havabvunze kureva kuti imwe mhepo inosimuka against your life ingangodaro yakaona kwauri kuda kuenda nezviri kuda kuitika saka uchiona havanyarare vanhu vanofuidzira kuti satani ukangotanga kunamata anongosiyana newe ndopa anotaura newe zvakanyanya bvunza jesu jesu atsanya chakauya kwaari haisi ngirozi Satani wacho akatsanya zvekuti hapana kuuya ngirozi pakatouya satani mbune. Satani anenge anoda vanhu vaakuda zvamwari. Jesu asati atsanya handina kunzwa satani achimuinga. Satani wakati this time kana akuita fasting akutsvaka zveumambo hwamwari I must pay him a visit. So zvanzi tongi richisunungurwa kune vakangotiko riri kusunungurirwei. Rinenge rudo kuda dhongi rawo kuti risashandiswe. But ava vanga vaudzwa kunzi mukanzwa vanobvunza kudaro munoti ishe vanorida. Zvoreva kuti Jesu ari kuti musataure kuti imi muri kurida, taurai chaiye ari kurida. Zvoreva kuti mukavaudza kuti ishe vanorida Ava nekuda kwekuti vanoziva authority naishe wacho vachakuregedzai muchidzoka nedhongi but mukati tine zvatinoda kuita naro havakusiyei muchidzoka naro. Kune zvimwe zvinhu mulife zvekuti kana ukazvida hazviitike kusvika Kristu anoramba mauri akuzvida zvoreva kuti pese pawaakuda chinhu saka Jesu vakatidzidzisa kuti kumbirai muzita rangu iye achiziva kuti tine mazita edu rinonzi trimo bhaibheri rakatotaura kuti kana maakuda zvinhu kumbirai muzita rajesu ari kuda chinhu nditrimo but trimo akadzidziswa kukumbira muzita rajesu handiziva kuti unonzani but ukati mwari cosmas ari kuda basa kune mweya inokuresista but ukataura zita rajesu uriwe cosmas Mweya iyo inosarenda nokuti inoziva authority iri muna Kristu. Saka zvanzi mukaenda padhongi musatombotaura nyaya yenyu, taurai nyaya yangu ndisipo, muti Ishe vanorida. Zvanzi vanhu ava pavakanzwa kudaro vakaregedza varume vaviri vachisunungura dhongi ndokutora dhongi kwakudzoka naro kumashure kwakamira Jesu. handizive dai dhongi uyo ari munhu zvaigona kubvunza varume vatumwa kuti yaipi nandatombotaya kuenda kujerusaremu ndakazosungwa ndahalfway indamaakundidzora kwandakabva nyaya inoramba iri one ishe vanorida wakambopinda here musituation yekuti watotanga kuita zvamwari but ndobva wakuita sekunge watotanga kudzikira kana varume vatora dhongi riri suppose kuenda jerusalem vachidzoka naro kubhetani kumashure isaini yemunhu wakashumirwa ivhangeri inomudzora muna kristu but achidzoka muna kristu Anoti akacheuka anoona sekunge ari kurasika kana kuti zvinhu zvake zvaaishuwira hazvichaitika. Saka dhongi rakafuratira Jerusaremu but mission iri yekuenda nedhongi kujerusalem wakambofuratira here zvaunoda zvaunoda zvakamboenda kuseri here zvekuti iwe kwawakutoenda hakuna zvaunoda but kwawakuenda kuna anokuda anokonzera kuwana zvaunoda Dhongi rikadzoka kuna Jesu kuJerusarema riri kunopinda rakatasvwa naJesu. Dhongi parakapedza kufamba rega rakasungwa pane umwe musha. Saka anosunungura ndiye ati ngarimbodzoka ndichifamba naro ndirini. Saka distance iyi yekuti dhongi rafuratira kwarinofanirwa kutsika machira inogona kuraramika muupenyu yekuti zvaunoda zvacho zvinenge zviri kure newe but rwendo rwauri kufamba nderekutsvaka mwari wacho anokuda zvekuti vanotaura newe uri dhongi riri kuendawo zvaunoda zviri uku vanoti mukuru dai machinja direction masiyana najesu mavavarira kunopinda jerusarema mutsika wemachira there are times yekuti Mwari wacho unenge unaye but zvaunoda unenge usina. Noa akapinda muareka for seven days mvura ikazotanga kunaya. I believe kuti pa five days kana six days kana four days kune vanhu vaigona kupfuura nepaareka ipapo ombovhura door oti mdhara wazviona zvechechi zvinopengesa murimo kamvura hakuno mumwe aitobva kubhawa akabata koti kuti mdhara unokuvadza vana vana buritsa vana upenge wega ah, kana anowacho aimbodongorera nepahwindo ainyatsoona vamwe vachibva kumafaro unyanzoona kuti apa denga rinenge rakandinyudza ah, vamwe vaigona kutouya pareka vataura zvavanoda kuti vakuru how far hachizi kusimuka kachinhu ichi ah, ukaona uri muna mwari usina vanhu vanokubvunza kuita kwamwari wako nezvaanofanirwa kukuitira ah, inyaya yekuti hausati wapo chaipo ukavapo chaipo pana mwari wako mwari anotendera that nguva iyoyo kuti iexiste yekuti hauna zvaunoda but une anokuda rega ndine pana luke 15 zvanzi mukomana paakadzoka kubva nyika iri kure baba vakamuona vakamhanya vakanomugamuchira vakamubundira baba havana kubuda mumba vaine chikafu kana hembe kana bhutsi ichokwadi kuti mukomana uyu chekudya anga asisina nzara ndoyakamudzora chekupfeka anga asisina hembe dzaadzabvaruka shangu anga asisina aingodzoka ane manidzi But baba pavakamuona havana kumhanya kunoadresa maneeds vakanoadresa relationship first vakamhanyira mwana wavo vakamubudira havana kubuda nechingwa mumba vakati mupana ane nzara vakamhanya vasina chingwa kana hembe kana bhutsu vakamubudira vakamutsvoda vakauya naye mumba Amumba ndopaakapfekedzwa kureva kuti Mwari wedu unozviziva kuti ukapfeka usati waapamba unogona kutena sauchiona zvikakufambira zvauri kuda usati wakura muna mwari unotozodhisapointa mwari wacho mo e eh, zvauri kuda zvikatoita izvezvi iwewo usati washandurwa mufungiro wako nekutya mwari unogona kutoita wese mublessing success inodiwa nemunhu wese but success itori more dangerous than kukundikana our explain izvezvi hauna small house inyaya yemari yacho uchaona mubhonasi mukuchinanisawa nemukadzi wako haisi type yako waiwedzerwa mushe mushe Unyatsoona kuti haa ndiri kubatirirwa marriage. Unopiwa mamwe mazisko nesuccess. Kungofamba nemotikari so unonyatsoona kuti haa hasi class yako mauinayo. Izvezvi unezozwa kuti ndaadzimai nokuti newowo hasati zvaita. Success yatinoda iyi itone makuva more than kucelebratwa. Kune vanhu vakanovigwa nekuti zvava zvafamba. Ukafungidzira kuti Satani anokuataka nepoverty, unoziva one side raSatani hande kugadheni mugadheni akaataka vanhu neeating kwete nzara. Dumbu raguta ndopa vakabuda mugadheni vakaguta. Kune imwe meseji inogutsa moputsana naMwari. Vanhu vakatanga vaguta ndokubva vanzi panze. satani haana kuti tiregerai kudyaisira mwai akati awedzerai ndaakutopa chikafu chimwe chamakarambidzwa ichi idyai kuda kuti une zvimwe zvinhu zvaunodesire but kana usati wakura muzvinhu zvamwari zviri more dangerous munhu ati kurei wechirume anoshevha ndebvu kana ane vana vake vadiki anogona kuviga reza yacho yaakatenga mumba Anoziva kuti kumwana tinoswera taakugomo. Reza yakatotengwa kunzi ibvise ndebvu dzababa but kuvana vanotedzera zvinoita baba ivo vasina ndebvu munoswera maakugomo achekwa pese apo kureva kuti levho yemunhu inogona kukonzera zvinobatsira kukuvadza Ah, kuna mumwe wekuti akapiwa bhonasi harare kumba but akakupa achanorara unenge zvavanhu vakasiyana Enda kurira mapurazi ka. Chaindishamisa papurazi ndechekuti muridzi wepurazi aita vana 2 munhu ari kufudza mombe papurazi 6 aizova kuti munhu anowandirwa nezvishoma imentality kwete zvinhu zvakawanda but mafungire ake zvishoma zvinogona kuwandisa zvekuti anokuitira vakadzi 4 achifudza mombe but muridzi wemombe idzodzo ane 1 Tongi riri kudiwa naJesu riri kudiwa kunzi rimbodzoka nyangwe richizoenda. Varume, building dzese dzamunoona dzakasimuka idzi kune pasi pakambodzikwa. Havana kutanga nekusimudza, vakatanga nekudzika. Vakaita investor mari mukudzika. Foundation inotora mari zhinji. nokuti ndo strength yechinhu chamunozoona later so challenge yatiinayo mukunamata nekuti vazhinji vedu we are starting nekungonzi your blessed receive your house zviriko mwari unoropafadza but mwari iyeyo anodhimanda kuti ufambe with the fear of the lord nekumuziva nokuti ukangotanga nebuilding pasina foundation uchanoti wakaipa unotitrusta iwewe waropafadzwa usina mwari kuti uite mabasa erima muna mwari blessing irimo but foundation yekuva blessed ndo iri more important and vanhu vazhinji tinoignore ndakamboenda kuchipatara ndine ronda pagumbo so chandaida kungonorapwa ronda but chavakatanga kuita vakatanga kuita chandisingade vakatora cotton vakainyika mvura inopisa vakageza ronda handina kuenda kunogezwa ndaenda kunorapwa but vanoziva kuti mushonga kuaplaya pane hurwa netsvina ah, hatichatrita munhu anotoita wese taakuda kutanga tambobvisa tsvina iripo tiaplay mushonga kureva kuti kugezwa kweronda handizvo zvandafambira but ifoundation yekuti zvandafambira zvishande mazino ndakadzurwa zvavanoita madentist hausvike nometa une dambudziko vari kurwadza zvakadii vanoti mukuru mirai paraini rinobaiwa chiveve ukati aiwa mudhara zvangu zvanyanya chingondidzurai ndiende just imagine pain yekudzurwa usina kubaiwa chiveve Zvino hakuna munhu anopindira. Makambokwenda kuti wangobva panze vanhu vabaiwa zviyoyo wongopinda munodzurwa imo haupindire ukapindira unowana mabenefits ekupindira wamukati unoteera chiri kukudhonza zino iro so hakuna anoenda kunobaiwa mukanwa munhu wese anoenda kunobviswa zino but pane dhimandi yekuti mukanwa munotanga mabaiwa chivewe kuti zino ridzurike zvakanaka zvoreva kuti jekiseni rechiveve iroro rinokosha kutoenzana nesimbi dzichabvisa zino ukaignowa chiveve wonanga kunodzurwa unosafa muarea yaunofanirwa kubatsirika a lot of people problem yavaanayo haisi yekushaya ndeyekuwana zvinhu vasina mwari muzvinhu zvacho iro bhaibheri richiti kuna matthew 633 but first

inyaya yekuti murume akazobata inenge zhinji ukafungidza kuti mamereji ese akaparara inyaya yepoverty vamwe vacho kuwana vakazowanawo vakasiyana onzi vakadzi vachichema vachishandirwawo kuti paakangotanga kufamba nemota haachada kudzoka kumba kune zvimwe zvinhu zvekuti zvikauya mulife mako chichiuya chakanaka chinoipa nekuda kwepanzvimbo pachasvika hausati wambonzwa vanhu vachitaura statement yekuti vanoita zvemagitari vanoita zvevakadzi sei vanoita zvemagitari gamba haisi nyaya yemagitari inyaya yemunhu anenge akabata gitari vamwe they can be in that industry osvika pakuchembera anana mukanya munovaziva anatuku munovaziva vanosvika pakuchembera Mumwe ungoita two maalbum akutorwara. Two unounza kuti haa ah, dzairova hakusisina. Pasvikira zvinhu vanogona kukonzera kuti vamwe vazviyemure kana kuzvivenga saka vabereki vaingoti ukaona mwana akuridza gita ringoti unoita rombe hazvina kuti gita rinoitisa rombe rinotoitisa mari but yakaitwa nerombe unovenga gitari so dhongi riri kunzi ngarimbodzoka ndoda kuenda naro vhangeri rekudzoka ridiwe nevazhinji vanhu vanoda vhangeri rekuenda kune zvinhu zvavo munhu wese ane zvinhu zvake anotoda mushumiri anotaura kwazviri wotanga kuenda but kuenda muzvinhu zvako usina mwari wacho Ndoo zvaita kuti Mwari vanditume kuparidza message iyi. Varume hama, foundation yako inodetermina zvauchabata kumberi kuti uchaitei nazvo. Zvimwe nguva zvinhu zvauri kutsvaka izvi zvichatokushaisa kutya Mwari wacho nokuti izvezvi unotanga sekunge unonzwisisa iwe inyaya yekuti une situation yawe inayo. Namunzwa mumwe munhu achiti in weekend handifambi fambi. unofamba une mari yacho iri pasi imwe hakusi kuzvibata ingori situation zvakuti ukagara unayo apa unotozongoisa message pawhatsapp kuti ndiri kunotora ndokuona imandi ndiri kucheka kuti ndokubata imandi watozowa kuti friday kakwana uye why nokuti inenge yapo zvanoti you need a right foundation kuita zvakanaka kana zvozouya ngazviuye iwo wakanaka uh, pane statement inotaurwa nevazhinji dai zvinhu zvanaka dai zvinhu zvanaka statement iyo chishuwo chemunhu wese but zvinhu zvikanaka usina kunaka upstairs zvinokukuvadza zvinhu zvikanaka iwo usina kunaka munjere still unenge uri mubad environment vamwe vachiselebrata vachinjwa but nokuti dzakwa dzidhonze mushe muzvinhu zvakanaka izvozvo kwauri chinenge zvitori yeproblem makaona here kuti kunonzi kuhiro seka kunovigwa mahiro iyi nyaya yekuti pane zvakaitika panguva yehondo varume vakaramba kudzvanyirirwa vakarwa vakamiramira hondo imwe chete iyoyo ndo yakaita kuti vamwe vanzi marefugees hondo haina kuya chiti udata refugee kana kuti hiro idecision inotorwa nemunhu pasituation uyo akati inini handiri zvekurohwa neni ndoda unohwa ndandiri mukip onzi enyu mazita munoawaneko muri marefugees uyo akati handidi kudzvanyirwa ndinomira mira onzi iro hondo i1 mazita i2 zvoreva kuti pablessing one tinogona kuwana ari kusimuka achirumbidza mwari togowana ari kutobackslide nokuti zvake zvakaita endai munotora dhongi mudzoke naro kwandiri ndiende naro so dhongi rakabviswa pamusha uri pamberi rikadzoka naro nevadzidzi vaviri kuna jesu zvorati rakambofuratira destiny rikambofokasa mune the one anogona kuenda naro mudestiny unoziva kuti kuti udiscover zveupenyu hwako ndokunge waa mupresence yamwari akakurongera zvinhu izvozvo bvunza adhamu adhamu akagara nguva refu asina mukadzi iye aine mukadzi nechikonzero chekuti mwari pavakazouya kuna adhamu ndo vakabvisa mbabvu yaadhamu vakamupa chaiva missing muna adhamu zvoreva kuti paequation yekuti adhamu ave nechaanoda equation yacho ikashaya mwari anenge aine zvaanoda zvaasati ava kushanda nazvo izvezvi munhu wese pano ane zvinhu zvaainazvo in the spiritual realm chikonzero sei mwari akakusika une zvimwe zvinhu zvakadhipozitwa mulife mako but hazvigone kubatika kana usati waa mupurezensi yamwari akadhipozita zvinhu zvacho mumwe munhu akandisaka mwari anovigirei zvinhu kana zviri zvangu mwari haana kuviga zvinhu kuti utsvage zvinhu mwari akaviga zvinhu kuti umutsvake Muridzi wezvinhu Mwari haana kuviga zvinhu kuti akuomesere. Mwari akaviga zvinhu kuti iwe ukamutsvaka muende mese pazvinhu uye urarame muzvinhu zvacho uinaye, nokuti varume zvimwe zvinhu zvinokuvadza zvinhu zvakanaka. Mari ikawanda pamunhu asina njere yakaipa inouraya. Vazhinji vavigwa nokuti vakawana zhinji. Vazhinji vari kutambudzika nekuda kwekuti kune zvakauya mulife make zvakanaka kwete zvakaipa. Kune mereji yakatobhureka nekuti murume akaona ane motikari. Iyo motikari haina kuipa ndeyekuti iyo nemhuri yese vapote vachienda kumusha, iye hachaenda kumusha, ane umwe musha. Chiri chinhu chakanaka but ikauya pamunhu asina the fear of the Lord chinoipa so dhongi rinotorwa rodzoka naro kuna jesu pandariringa pati pavakasvika naro pana jesu ndo pavakatora mabhachi avo vadzidzi vanga vatumwa ndokuisa pamusoro jesu ndokugarira dhongi ndokutanga kuenda naro kureva kuti dhongi parakasvikwa naro pana jesu ndo parakachinja direction ranga rakafesa this direction but parakasvika pana jesu jesu akarigarira pamusana rikafesa direction iyi rikatanga kuenda kujerusalem kureva kuti amwari kana uchifungidzira kuti mufundisi imboenda kwaasiri ndopauchaona kuti uchaita mitsi dzako but kana ari mwari ane inonzi omini presence Even ukaenda kugokwe haunwe, kana ukaenda kubhikita haupute, but as long uri pedyo namfundisi unogona kumira. Saka inyaya yekuti wakambomira kwete kuti wakasiya, hauzozvitesta wega. Imboenda kusina yenyu chechi uone mapefomero aunoita ikoko, ndozvinoratidza kuti hauna kusiya chakaipa, wakambomira. so vanhu tinokonzerana kumbomira kwete kusiya as long uri muenvironment isina chechi yenyu unoita karekta yako yekare wai nokuti unoziva kuti ndaitya vanhu handisi kuonekwa nevanhu so dhongi rakadzokwa naro jesu agara pamusana rakachinja direction rikafesa kujerusalemu kureva kuti chakagara pauri ndo chinokonzera kwauri kuenda hausi kundinzwa rega ndizokorora chakagara pauri ndo chinokonzera kwauri kuenda saka uchiona hazvidi kuti unamatirwe dhimoni rimanifeste zvakwauri kuenda kunonga kuudza zviri mauri kana uchitobva pano uchienda kusmall house hazvidi kuporofitwa izvo une mweya mauri dai vandibata profeti vacho apa zvibate wega unawo kwauri kuenda inyaya yemweya uri kuopereta pamusoro pelife yako hauti una kristu unotya mwari obva pano onoita two cots hazvidaro kwaunoenda kune chekuita nechinorarama mauri dhongi parakagarirwa najesu ndo parakatanga kuenda jerusalem kureva kuti harigone kuenda Jerusalem kana risina mambo weJerusalem. Kwamunoenda tsano kunongoreva ari kutonga mamuri kungonzwa kuti ah, ndifana kupinda bhawa ini andini wangu ndingoona bhora kuti unzvere so kuti mweya upi kumba tv inenge iriko patinoti pane vamwe ndipo paino parinonakidza direction iri kutorwa nelife yako Iyi ndo chiporofita chaunofanirwa kuziva kuti pane zviri kutonga mandiri. Dhongi rakagarirwa rikachinja direction rikatanga kuenda kuJerusarema. Dhongi rikasvika pamuti paranga rakasungirirwa nevanhu vanga vakarisungirira rikavaona rikapfuurira mberi kureva kuti level yawakasungwa nemasituations inopfuurika bedzi Kana Jesu apa musoro pe life yako. Dongi riri rega ranga rakasungwa pamuti pa next village. Dongi raana Jesu rakapfuura neipapo rikaona muti wacho rikaona vanhu vakarisunga havana chavakataura rikapfuura kureva kuti next level yauchapinda inodata main assignment yamwari yauri kuopereta nayo jesu akagara padhongi rinopfuura paranga rakasungwa dhongi rikaenda rega haridarike zvamwari zviri mauri ndozvinokonzera kudarika mamwe malevels awailimitwa mulife so dhongi rakatosvika nepamuti pacho rikaona muti warakasundirwa for a long time rikatoona neropi yacho ichiripo nevanhu vacho vachiripo rikapfuura kureva kuti level yauri inopfuurika bedzi kana watakura zvehumwari mulife mako so jesu wakapfuura nedhongi pavillage ranga rakambosungwa dhongi akakotinya kuenda kujerusalem uchaona kuti jesu chaadira dhongi kumbodzoka ari kuda kuriratidza kuti pese pawaisungwa apa ndaigona kunge ndakapfuura newe dai waiwanikwa mazuva esaya but nhasi pandakuwana ndoteira uchabreaker history kuti apa ndaitadza kudarika apa but nekuda kwejesu apa ndiri ndinotosvika nepo ndotarisa muti ah, usakuneimwe situation yekuti unowega unogona kuita yes a testimony life yako kuti pandakaziva mwari ndakazodarika pandaimbotadza kudarika there are situations ekuti ukaziva mwari you can testify kuti varume ndaifamba netsoka but ndaakufamba nemotokari chikonzero ari jesu zvorati spirit yelimitation yekuti ndiregere kufamba nemotokari yakabrekwa bedzi Pandakatakura assignment yaMwari rinova shoko anova Jesu. Bible rinoti Jesus is the word. Kureva kuti dhongi ndini ndiwe. Dhongi kana kuti munhu akatakura shoko raMwari, shoko rinokonzera kuti adarike malevels aakamboedza kudarika ega achikundikana. You can deliver yourself by carrying the word. Ukatakura shoko raMwari itori deliverance. Bible rinoti muchaziva zvokwadi. Zvokwadi ichakusunungurai. You can deliver yourself pakutsvaka shoko raMwari rorarama mauri. Takaziva one side of deliverance yekuti munhu anonzi out out out out. Ndeimwe iye yandiri kuparidza ndeyekuti izvi hauzvione zvichibuda zvamwari zvikapinda zvisina umwari zvinobuda muchaziva zvokwadi zvokwadi ichakusunungurai crowd the truth ndo imwe deliverance inofanirwa kuwanikwa mulife yemunhu ipapa unamatirwe unorava shoko yamwari woziva zvokwadi wosunungurwa zvoda kuti une right yekuzvideliver pakutsvaka pa shoko ramwari orarama mariri dhongi rakatakura jesu anova shoko rikadarika pamuti paraimbenge rakasungwa. Kune mamwe madhonga rakasangana nawo richidzokera kuna Jesu ane zvaanogona kutaura. Tawanga wambotiraya wakudzokera kumashure, wanga wambotiraya kufamba ko wakudzokerai kumashure but Jesu unoti ndinoda kuenda naro Jerusalem. Mwari kwaari kuda kuenda newe ungangodaro usati wafesa direction yacho. but chandiri kufara ndechekuti wakafesa iye achachinja direction yekuti muende muzvinhu zvako mwari jesu arida kuenda newe jerusalem sometimes unogona kufesa wrong direction but hakuna wrong direction kana wakafesa kana uchiita inonzi looking unto jesus author and finisher of our faith you never go wrong kana wakafesa muna kristu kana ukaita sekuva wafura mutira muchato dzimba dzako nemotikari dzako as long wakavhesa muna jesu he will never disappoint you he is so faithful mwari hasi murei wenhema problem yedu ndeyekuti tikanzwa vamwe vapa matestimony we feel like we are facing the wrong direction just imagine kuti mwana upupura zvauri kutsvaga iwewo zvausina Ndinotenda Mwari wakandipa basa. Iwe hausati wapinda una Mwari wacho chete. Unotofunga kuti haasi Mwari. Hakune munhu asingagone kuendela testimony yemumwe munhu. Akanzwa mumwe munhu aitaura kuti Mwari akandiitira zvakati, anobva ati makatsanya kangani, makazvifambisa sei? We are different. Kana Peter mvuri wake waiporesa vanhu wozondiverengerawo kuti ndeupi umwe mudzidzi akadaro hakuna even najesu hapana pakarekodwa kunzi mvuri wajesu waiporesa ndewapita chete ipapa hapana mudzidzi anoita bitterness nemumwe ipapa anogona enda noparidza kuti zvaana pita zvemvuri zvangwarirei izvi takadzidziswa kunzi munonamatira varwere munovabata musoro wopora iyi akuitwa napita yahimo rega ndikuti chinonzi heresi haisi process chinonzi heresi ipurpose yaitirwa chinhu i will explain munhu akabata mike akadzinga mweya chino akati out out mumwe woregera kubata mike wobata vanhu vacho woti out out purpose yavo i one vari kudzinga mweya yechina process dzavari kushandisa dziri different mumwe habati munhu saka panoita problem yekuti asina kubata vanhu akaona anobata anogona kuparidza nekuti angodiwa ave popular oti nandibatei takazodzwa baba rinoenda kwaari kubata harisi kuenda here purpose neprocess zviri kuconfuswa nevanhu vamwe vari kunzi havasi vanhu vamwari vanhu vamwari Inyaya yekuti process dzavari kunzi naMwari shandai nadzo hadzina kumboitwa kumachechi awo. Ah, ndine example yemurume aiva prophet of God ainzi Hosiya. Hosiya akapiwa assignment naMwari yekuroora chifeve chainzi Goma. Just imagine pakaita mumwe prophet onzi uri prophet Hosiya vakatora kuma avenues. Ah, ndoyaanenge angoparidza chete. kuti ngwarirai vaprofita venyu mumwe akanotoro andondodonguva tiri kurarama kai yekuti instead yekuti satani arwise chechi machechi ari kutorwisana zvekuti satani angopeta maoko kuti ngachitsve hakune dzimwe chechi dziri kuitira satani musha dziri kungorwisawo dzimwe chechi zvekuti satani anotouya achida kurwisa imwe chechi osvika iri kutorohwa kudhara toti a ah, vanhu avanotodarika satani kukasika hakuna imwe chechi kuti satani anonzwa kuti amuone manje ndoida chechi ngavaroyiwa muwoo assignment yahosiya iri different from other prophets but anoramba ari a prophet of God. Problem yedu we are judging people from process. Ino Bible richiti muchavaziva nezvibereko. Zvibereko hachisi chimuti. Chimuti kana chikabhenda as long as chiburitsa maorange maorange. Problem we are judging from the tree not from the fruit. Yet Bible rinoti muchavaziva nezvibereko kwete netype yemuti. Muti unorepresenta process. kana style muti wemubhanana wakasiyana neimwe miti but unongotapirirwa zvakadaro nemabhanana so iri kunzi here sinavamo kana kunzi kudasika vanhu vazodii inyaya yekuti you want the process to be one kuti kana munhu wamwari achidai vanhu vese ngavadai kana munhu wamwari achiita izvi munhu wese ngaaite izvi we are called yes but process dzatinoshanda nadzo we are different Takatosiyana but chinangwa chatakadanirwa chimwe chete, mbiri yaMwari igokudzwa, vanhu vagoponeswa. Purpose yekuparidzawo ndeyekuti vanhu vazive Mwari. Pakaitikawo miracle, Mwari unogona kuita miracle yekuti vanhu vazive kuti Mwari anogona futi. Purpose yemiracle nepreaching kana ichiglorifya Mwari kureva kuti they are all men of God. But problem ndeyekuti vamwe vati minana yei minana yei ngaaparitse. Pane minana inotoudza vanhu simba raMwari. Ah, kana uchida kuzvitsvaga tsvaga muna Jesu. Jesu waita zvishamiso deda ite mamiracles ndo yenyu iyo jesu aifamba pamusoro pemvura jesu Ane imwe nguva akanzi bhadharai mutero wetemberi ndokubva haana kuti Judhasi ndipe mari mbheko. Akati Peter enda kudhamu hoyo yauchatanga kubata ine mari mukanwa. Ipapo ukasaiti miracle man tsvaga rimwe zita. Nokuti tikati miracle man unofunga kuti hava kutsikira vanoita miracle man. Chiri kutsvagawo rimwe zita kuti mari inoshamisa. Tuiti ngomusha. mari yaiva mukanwa mehoyo zvaapachena kuti museculation yanga isisimo nokuti haina kubva kubhengi yakabva kurwizi tamari yacho mati iri kungobva kupi ah, iyo kai yemuhove iwe wakamunzwa hoyo ichigadzira mari indakanzwa kuti inayo mubhaibheri rangu so there are times ekuti uh, taita maths kune imwe inonzi long division munotenderera matenderera kuti musvike paansa kogoita pamwe pakuti unongoweka zviri very quick sekuna necalculator yongobuda answer straight pane problem ndepe wrong answer but answer ikava correct kulong division nekushortcut yecalculator zvese zviri correct Hapana panozonzi ane calculator anowana imwe answer kudarika awekalom division. The answer must remain the same. Purpose ndo inoda kuzivikanwa than process. Sei zvinhu zvaitwa ndochaungatotsvaga zvaitwa chirudzii izvozvo bvunza mwari ane chikonzero sei vanhu vakambotenderera jeriko seven times Tende ra Jericho. Funga kwako pa three times Mwari anga asati aita power. Kuti Mwari aikoka, tende ra ndi kumbokoka. Mwari ari ku gym. Achiverenga kuti 1 2 kusvika pa 7 oti power apa koma. Ah, even pa akatenderera once. Mwari anoramba ari Mwari ari all that powerful. But the process yaidiwa na Mwari is to go around Jericho seven times. Chet. Kuti amai satendera ka 7 yedu inotenderera ka 1 ava vakanzi ka 7 namwari wacho so process is not the issue but purpose sei kuchiitwa mamiracles sei zvichiitwa izvi kwete kuti aitwa chirudziri jesu akakanya mavhu akazora munhu mavhu jesu he anointed The blind man's eyes, John chapter 9. Jesu akakanya mavhu akaisa munhu. Process iyoyo hainakidze but result yacho munhu akazoudza vanhu kuti ndaive bofu ndakuona kwete kuti hadzandizora madhaka ndakuzvifarira but ndakuona akati yandiri kuda ini ndeyekuti ndakuona yekuti ndazorwa madhaka yayenyi zvitori nani kuzorwa neanoita kuti uone Kana kusiwa usina madhaka uri bofu. Asi kuna blind Bartimaeus Jesu akangoti receive your sight. But kune mumwe akakanya mavhu. Nyaya iripo vese vakaona. But maonero uiso zvekuisana madhaka izvi. Dai wakararama munguva yaJesu waitojoina chikwata chairwisa Jesu. Waitomuti kana uri mwana waMwari madhaka ndei. Muzita raMwari mune simba. Declare munhu aone vati Jesu chaiye havasi vese vaakati receive your sight vamwe aizora madhaka azodai azodai haidaro dzinofanirwa kudai hakuna ane process kana formula yekuita kwamwari vachatinoziva tinoziva kuti kuita kwamwari kwakanaka nokuti mwari wedu akanaka chikonzero chazviri kuitirwa ndo chine nyaya kudarika process yashandiswa Tine vanhu vari kutuka vanhu vaMwari nekuda kwekuti process dzinogona kutumwa munhu naMwari kudziita hadzivaitire ah, mushe. I always teach this. Sometimes ukawana new revelation yawanzi naMwari ita chini hauwani support nokuti vanhu vane zvavakajaira they don't think outside the box vanhu vakutozoti apa mwari anodai apa mwari anodai mwari zvokuti mwari akaita chinyowani haasi yekuti mapostori vakakasika kuzvibata izvi kuti munamato kumunhu asati ati kurei kungomuti waropafadzwa enda zvinogona kutorera nguva yekuti atende but ukanamatira mvura akambonogara nayo kumba kwake ogara nemunamato wacho uri mvura anopota achiugeza kusvika anojaira so grade one pandaiita grade one taiita pataitenderwa kubuda panze kunotora matombo kana zvimiti vakati 3 plus 3 wotora zvimiti zvako waisa 3 apa 3 apa wosimudza woti 6 kana waa kugrade 7 zvimuti hazvitorwe hazviro kuti zvimuti zviri wrong zvinongoreva kuti pane time yaunotenderwa kushandisa zvimuti kogoita time yaunotenderwa kuzvibata wega pasina chimuti Ati tinoziva tese kuti Jesu ndiye dombo but mwanenge ane dombo muchikwama haisi heresi ari kungodzidziswa kuti Jesu ndiye dombo but nokuti iwe unoda zvinooneka chitakura utumatombo kubatsirwa kwemunhu ari palowa level yekuandastenda munhu haapiwe matombo kunzi mushonga anopiwa matombo mutsika dzekunamata nokuti ari kuzivikanwa kunzi kuziva kwake kuchiri kudiki Jesus is the living waters but vanhu vanopiwa mvura kana iyo revelation isati yakurarama maari vanotenderwa kupiwa bhodhoro remvura jesu ndiye mvura yeupenyu but pane pamwe pokuti izvo hauzvitende unotongodawo two liters pari kubatsirwa mentality yemunhu asati akura pazvinhu zvemweya but paane danger when it becomes a doctrine even kuvanhu vakura ikava doctrine kuvanhu vakura haichafadza mwari nokuti mwari unoda kuti vanhu vakure imagine wabereka mwana wako mwana oramba achikambaira for 10 years uh, ufare unotofambira nyaya yacho kuti ndaari kungokambaira 10 years uh, osa mwari anoda kuti vanhu vakure Kune zvinopiwa vana kogoita kuti mwana anofanirwa kurumurwa aende pane another stage. Ndo zvazviri mukunamata. Munhu unofanirwa kukura muzvinhu zvaMwari kusvika palevel yekuti hauchanamatirwa unotonamatawo. Yeah. Zvekuva nefoni nhamba yaprofeti zvakanaka kana usingagone kunamata uchida kunamatirwa but you must grow kusvika palevel yekuti even prophet vasipo you can call unto the lord mwari wekunzwawo just imagine a man of god wanoririra naye ukamuka uchingonzwa kuti afa unoziva kuti neniwo ndafa ukaisa life yako mumunhu munhu anofa moses akafa vanhu vasati vapinda kenani but hapana akadzoka kumba why nokuti moses wairovedzera vanhu kuna mwari Vanhu vakatoziva kuti afa ndiMoze kwete Mwari. So Jesu wakagara patongi akatanga kufamba naro akusvika Jerusalem ari kuwaridzirwa machira usatomboita era harisi dongi ndiJesu but secret iripo Jesu haagone kutsika machira kana akagara padhongi. Zvoreva kuti zvimwe zvinhu zvida kuitwa naMwari havasi kuda kuitira iwewe but vanoda kuitira Jesu ari mauri. But chakanakira Jesu ari mauri haasi riye achadhiraivha mota yacho. Eh, ndonzwisisa kana kana mukadzi ari pamiri so eh, sasa madzimai edu vanotora advantage yekuti anogona kutaurawo zvaari kuda ah, teti muri kutaura kuti eh, ndoda pizza haugoni kumupopotera kuti muzvinhu zvakaoma uri kuita sei ezononga ane pamiri zvaanenge advantage nekuti murume unobva waziva kuti haawanzodaro anoziva maomere upenyu ukatoona kudaro mukomana ari mukati umu ari kudaro sa unenge wakutoziva kuti apa kurambira chaakatakura kwete iye Adzimai vanotaura kuma 10 dzeusiku ndikuda koko wotoziva kuti mashops ese avhara asi pasafe station pakavhurwa wofamba nemumukoti unotora koko chauri kufambira inyaya yezvaakatakura iye anotoziva kuti ndikanzi ndabereka mwana uyu ndikazoti koko Apaite kana nhumbu ichiripo so ndopekutaurawo so ndo zvakanakira vhangeri rakristu jesu ari matiri hatina kumutakura for 9 months takamutakura kweupenyu hwese kuti choice yangu ichachinja maringe chiri mandiri ende mwari uchandinzwa nokuti greater is the one inside than the one in the world Kurati Jesu akabuda mandiri, ndabuda muplani yaMwari. Kuchema kwangu hausisiri kuchema izwa murume ari kumhanya mhanya kupa mukadzi wake nokuti mukadzi ane pamiri kurati ari kuziva kuti haa ichoisi yemwana ari mukati umu mwana wangu waakatakura mwana wangu mwana wamwari tinaye mukati medu jesu zvoreva kuti pane zvimwe zvauchataura mwari zvaanotoziva kuti type yako haitaure izvozvo but nekuda kwekuti waakuziva ari mauri saka wataura izvozvo ah, unoziva kuti nekufoira kwako kana kwangu pane zvimwe zvanaasikafunga kuti mulife zvingaitike zvekuti kana kutaura naasingazvitaure but nekuda kwekuti pakararama jesu mandiri ndaakugona kudeclare zvimwe zvinhu zviri beyond maitiro andakaita nyangwe nekuchikoro ndinogona kutaura zvinhu zvikuru zvekuti kana mwari vakanzwa vanoziva kuti haisi pfungwa dzake but ipfungwa yajesu mukuru aakurarama mari kana munhu ane pamuviri achigona kuchinja mindset nezvaanoda zvoreva kuti munhu ana jesu maari anofanirwa kuva najesu anokontrola mind yake nezvaanoda ende kana waakuzvirequesta zvinotozivikanwa kunzi hausiriwe but ndijesu ari mauri so dhongi rasvika jerusaremu machira akawaridzwa mhuka inonzi dhongi iri designed zvekuti imhuka yekuti inofanirwa kutsika mumatombo ine mazondo mabhonzo pasa ine bhutsu dzacho kudhara dzeoffroad yakadhizainwa kunzi mujecha nemumatombo homenyu tsano makumbo wacho ndiwaya yamazondo ayo but jesu akagara pachinhu chiri designed kufamba pamatombo chinochinjirwa pekufamba ah, ini chikoro chakandidhizaina ndakachifoira ukachifoira chinokudhizaina kuita rombe maresults ako anongotetamana oh, zvekuti vandaifunda navo itotora kuti tsana hapana kwamunoenda kwete kuti vaiporofita ndo zvinotoita kana usina jesu zvaunoita iwewe ndokararamiro kako but kana una jesu zvaakaita iye ndokararamiro kako kana iye akaitwa murombo kuti iwe wakapfuma kana iye akapiwa mavanga kuti iwe wakaporeswa kana waana jesu zvakaitika maari ndoo mabenefits ako but ukaramba kristu zvawakaita ndo zvaunofesa so dhongi rine mazondo rine mabhonzo ekungotsika mumatombo marikoplani rakatojaira but dhiri rakatakura jesu there was a change zvanzi vanhu vakawaridza machira Havasi kuwaridzira dhongi, vari kuwaridzira ari padhongi. But ari padhongi chandamudira haana kuburuka. Nokuti dai Jesu akaburuka, vanhu vairova dhongi newaya kuti uri kuenda kupi utawaridzira vakura. But Jesu ndomuda manje. Kana mulaisi mako haasi kuzobuda nokuti akauya nokuti anokuda. Ah, Kandikubatsire ndichitaura so. murume akapfimba musikana akati ndokuda because wakanaka zvoreva kuti musikana yakana akaita accident akabviswa nzeve kana muno rudo rwacho hapadi kuporofita ipapa kana akadirwa runako akaita accident akabviswa muno kana nzeve kana ziso ipapa hapadi muporofita panogoda kuziva zvakataurwa vachidanana kuti wakadirwei kana wakadirwa runako toziva kuti apa zvichatosheka nokuti zvawakadirwa munhu yachoenda but chinotipa assurance yekuti mwari uyu haatisiye ndechekuti haana kutida nekuti takanaka akatida nokuti iye akanaka ende mwari haasi kuzoshanduka ini kana ndikashanduka handishandure mwari aukanzwa bhaibheri chiti for god so love the world he gave his only begotten son Ah, that statement is very shocking. Mwari haana kuda chechi akada nyika ndokubva aipa mwanakomana wake kuda kuti rudo rwaMwari haruna kutarisa kuti nyika yaita sei but rudo rwaMwari runogona kukunda maitiro enyika akarupa rwakadaro. Tine garantii muna Mwari yekuti anoramba achitida nechikonzero chekuti Haana kutida nokuti takanaka, aiwa, akatida nokuti iye akanaka. Ende hapana chinochinja Mwari. Babo rangu rinoti haashanduke, ndiye wazuro, nhasi namangwana. So maari ndine guarantee yekuti Mwari uyu haasi kuzoshanduka, anoramba aineni. So Jesu wanga akatasva padhongi, vanhu ndokutanga kuwaridza machira. paimwe ndati unzwisisa kana vadzidzi vakatumwa unotora dhongi vakadzoka naro jesu akagara padhongi ndoda kuti uziva anofanirwa kugarira dhongi nokuti vanhu vazhinji vagarwa nevanhu Vafundisi, tine tsika yekugara vanhu vanofanirwa kugarwa naJesu zvekuti mumwe chaakumuremera hakusi kunamata mumwe chaakutomuremera zvekuitira mufundisi munhu anogarwa napasta zvekuti akazosiyiwa pana jesu anoudza jesu kuti ndaneta just imagine varume vari two kana vakatumwa notora dhongi vorigarira pavanosvika kuna jesu Dongi revarume achikoburuka rinogona kutiza kuti ndanetawo wakomana. Usati nevanhu vaneteswa nevanhu ivo vasati vatanga namwari. Tine vanhu vaneteswa nevanhu but vasati vatomboita chinhu muna mwari. Ipapa vanhu vamwari ngatibatsiranei kunzwa shoko iri. Vakadanwa kuminista kuvanhu. Bhabho rati vadzidzi pavakadzoka nedhongi kuna Jesu, vasvika pana Jesu vakatora mabhachi awo vakaisa pamusoro pedhongi kureva kuti dhongi rine zvarinotakurawo zvedu haritakure isusu dhongi charakatakura mabhachi evarume vanga vatumwa kwete varidzi vemabhachi but mabhachi awo kureva kuti mabhachi paari kuiswa padhongi ari kushanda secomfort kuna jesu but chimwe chaunofanirwa kuona ndechekuti nyange achishanda secomfort atakurwa futi nedhongi racho kureva kuti zvatinoita isusu muna jesu ndozvinofanirwa kusunda vanhu kutiitirawo pavakauya kudhongi varitora vadzoka kuna jesu zvanzi vakabvisa mabhachi awo vaapana jesu ndokuisa pamusoro pedhongi kureva kuti dhongi haritenderwe kutakura bhachi kana risati raona jesu wacho tine vanhu vari kutakudzwa zvinhu vasina jesu torai maristiband torai mastika torai makarenda munoremerwa nazvo izvi tangai mawana jesu kana jesu apo zvinoitwa hazvina ah, kutomboipa kuva nemaristiband kana stika but chakaipa kuva nezvinhu izvozvo usina kristu hakuna substitute yajesu varume hakuna chauchapiwa chino Tora nzvimbo yaKristu hakuna kana pakava ne great man of God hakuna ivhu rauchapiwa rinodarika Jesu. Ndinzwai musha wafundisa. Tisamboisa mabhachi padhongi kana dhongi risati raona kuti Jesu wacho ndeuyu. Tinoremedza vanhu nezvinhu zvedu vanhu vachidawo mwari vane zvavanofanirwa kutiitira sevafudzi vavo pamweya but havafanirwe kuzviita kana tisiri kufudza tine vanhu papauro wakachibata akatayo mufudzi wamakwai ndiye anonwa mukaka wacho munokuziva kunonzi kufudza here kutora gwai woenda naro pamafuroroti ozonwa mukaka no concept yemunhu ari muministry unonwa mukaka wemakwai aunofudza kwete awasangana nawo iteft kungosangana nedhongi sotori sungirira makumbo pamuti inzwa iro gwai rikaenda pamafuro mafuro ndo anogadzira mukaka kwete gwai munhu shoko rinopinda maari ndorinofanirwa kumusunda kupa kubasa ramwari kwete kuti wangosangana nemunhu wamwari chete hafu dzemakwai anosangana nawo ipapa regani pasiya mabhachi edu aya anodawo kutakurwa but haatakurwe outside the presence of jesus dhongiyo ngaringware kufanotakura mabhachi risati raona jesu rinozoita ministri yemabhachi chete tine vanhu vasiri safety but vanzwa nekuvatakura mabhachi kandi chine mabhachi nekureva tsika dzavari kuitiswa ivo vasina kristu munasaira kuti mwari god is not poor eh, mwari asi murombo but a preacher can be poor zvekuti akashaya the fear of the lord unogona kukwadza vanhu rega ntaure chinhu ichi dhongi rikadzoka kuna jesu rikawana jesu rikachinja direction jesu asati agara rinoiswa mabhachi pamusoro zvoreva kuti dhongiwo ngarichichenjera usabvume kuiswa bhachi tsika dzemunhu Asina kuona Jesu achagara pamusoro pebhachi. So tonge parinosvika pana Jesu ava ndopavanobvisa mabhachi kurati vadzidzi vane sound doctrine yekuti hatitakudze dhongi bhachi redu kana risina kuona chataritorera pamuti munhu unofanirwa kuva namwari unofanirwa kugamuchira jesu Murume anonzi Cornelius Act 12. He was a giver but he was not yet saved. Zvekuti Mwari vakamunzwira tsitsi vakatuma ngirozi kuti enda unosheedza Peter ari kuJopa auye kuzokuparidzira utendeuke. He was a giver zvekuti ngirozi yakasvika itotaura giving yake kuti vakuru zvipo neminamato zvasvika but maakutirwa kunzi mimi hamusvike. Hamsati vatendeuka kureva kuti munhu unogona kutaura chindevere iye asiri mundevere ani munoziva izvozvo vati pakanzi mandevere mirayu hautawaminaniya kuluma vari kudiwa mandevere vati vanogona chindevere tine vanhu vanogona zvinoitwa kuchechi zvati kuda mapatina zinosimuka ndokupai generata ndokupai zvakati zano izvozvo harisi ruponeso But zvakanaka but you still need to be saved. Yes. But problem yatanayo tikaona munhu anodoneta doneta so tinotomutreata semunhu akapona. Tikangonzwa munhu ada kudoneta zvinhu pachechi takutomutora semuKristu. Munhu akugona chindevere asi mundevere. Cornelius wakanzwirwa tsitsi kuti munhu ngaatendeuke yet he was a giver. Munozviziva here kuti munhu haaponeswe nechaanopa, munhu haamana kuponeswa nechatakapiwa anova Jesu Kristu. Yes.

topinda mune inonzi internal life hururu kana ukauya nezvinhu pachechi usiri safety denga rinotokunzwira tsitsi koniriyo akatumirwa ngirosi ndiye yega unonzwa mhepo akaponeswa zveimejenti mwari anzwa tsitsi kuti anotoda ngirosi kuti aunzwe fomula ino yakanaka ngaaparidzirwa atendeuke truly chechi dziri kumuremekedza akoniriyo vaunza masagati orufu ebhinzi vakoniriyo vaunza masheti but havasi kuziva kuti mudhara uyu zvaari kuita hazviwanise ruponeso zvinongobatsira vanhu unoziva here kuti